Looking at my life since the day I was born. Baba Rumbi,
zuva zvaratodoka makangogara ipapo muchimbotadzawo kumboenda kunotandara nevamwe kumabhawo. Baba Rumbi. Ah, wati kudiiko mudzimai wangu? Sorry, pfungwa dzangu dzadzitori kubhora zvangu. Ndati.
Ko kumbobudawo muchimboendawo kunotandara nevamwe kumabhawa uko. Pane kuswera makangogarira TV kunge pwere.
Imi madzimai, handizivi kuti makambosikwa sei chaizvo chaizvo. Tikati swera tisiri pamba, hanzi makuita zvemagirlfriend. Ndikati ndiswerewo weekend yacho nemhuri yangu, zvaipa zvakare. Makambosikwa seiko chaizvo vana Eve?
tibvirei apa munhu womurume ndokumbobudawo achinotandara nevamwe kumabhawa kwete kuswerera tv zuva rese izvezvi izvi zvamafriends angu akutotadza kuuya panapa achizondivhakachira nenyaya yenyu yekuti munongoswera makagara pano zvakuita kunge vanhu vachangobva kuroorana isu tachembedzana kudai tibudirei apa muende munotandara nevamwe kumabhawo
wandidzinga yako chihera kuenda ndinoenda asi iwe unonyatsoziva kuti gumbo rangu iri haringonyamuki kufamba kuenda rwendo rwandisina kuronga ndigosvika pamberi pevamwe ndisina kana chunhu kana chunhu chinzwa dhiri rataakuita manje kubuda padhoo apa ten steps gumbo rangu iri raakuita seremuroora kubuda padhoo apa ten steps 10 beers saka chiita mari 10 beers imi baba imi maindia akakukanganisai musoro maindia munoshandana maakungonegosheta negosheta nepasingadiwi kunegosheta muchati negoshetera nesaizi yebhutsu kwaatezvara imi haa asi mudzimai vangu ndikasapiwa newe tsvarakadenga yangu ndozopiwa nani baba rubi mari yangu iyi yandiri kukupai iyi Munotenga 3 beers only 3 beers kwete kuzofarisa masvika kubhawa uko mosvika muchitengera vanhu madoro nemari yangu mudzoke necheji yangu.
Aiwa hauchaona ka mudzimai wangu ndokuti mudzimai wangu seuko iye zvino ka ndakuenda zvangu zvandichaita manje Ndakunoenda kunomira padhuze apa. Handichaendi kure. Weekend inei ndiri kusiya motikari kuti kunudze kudzoka. Thank you very much mudzimai wangu. Ah, baba Rumbiko. Ndozviziva kuti kasikapkisi kekuda kundisofta. Uh, so baby, tell me, how was uh, varsity this last semester? And how was the weather? Oh, being a first and being at the final year is a great challenge. Otherwise, I missed you to be king. Opo kasara boy na uko na sabe chita shana mimi because panga jiyo mono. Ah, don't worry baby. Uh, maskana yesu ndo ananganza dzangu. Ndiwe wega utombo tore. Then uh, as for being uh, in the last year, I know ndo pane challenge yese ipapo. But I faith in you, no pasa, don't worry. you better see them that way because you know I'm a jealous person and I wouldn't want to share my meal with anyone. Oh, otherwise, as for school, yeah, I'm almost done and ndikapedza la masters ndotozoita after a year or so. Ndokuda kumbozorora zvaka.
Yeah, it's also good kumbozorora kana uchifila kuda break. But I'm sure masters unozoita kuti wagara chese because next day lada zvana mudaro wako dada kuroora ma. Oh, ndinoda kugara newe sha, otherwise ndikazvinonokera ndikazviruze ndatorerwa nevamwe. Yeah, don't worry baby.

amudzidze murume mukuru makaita sei dai muchiwina zviri nani basa bhizi kupedzera mari kuzvimapepa ndondowaari mukadzi wangu ndichingobata chete ndiri kutengera zimba simudhandadha rinosvika uko kwete kumarokesheni kumasabab iwo matenheraga munenge muchingobeta every day dai mari iwe maichengeta hati izvo chingadai tisiri kana kuloja izvo zvimwana akadzingwa kuchikoro nemwa chekuti anga asina school fees murume mukuru bhizi kutengana nezvimapepa unoona zviri kuitika mazano ndine kafeeling kandiri kunzwa kuti maimuso zvoda kuita pandiri kutamba pese ndiri kupotsa nehwani team ndichingobata chete iwe newana wako mese kuboarding mukuteni aiwawo ndozoita kuti ndechimbokurova izvo zvezvo audzwe audzidze dzimoza kuti dzimogwa ndotodemba kuti chandakarirwa nemurume yeyu he ndotombodemba kudai vana vaidzokera munhu vaiva ndaidzosera iyo kudzosera chaiyo wakangana kuti ndaimbosungotai ndichipfeka sutu ndichienda kubasa uchindipfekedza iwe nenyaya yekorona yekeoyei yakabva yandimisa basa wakanganwa usadaro so dai wakanga usingapedzi nemari yako kumahure nguva dzawakanga uchishanda izvezvi kana kuti kadai tisiri kuroja tingadai tine imba yedu isu he zvino uchazvirusa ndichidika bhebhi kanoonekera kai ndichiri kabhebhi kanoonekera nokuti kana ndakafamba murodhi umu ndotomisirwa nevarume vane mota vachitondinyenga ndotozongoramba zvangu kuti ndakarorwa zvino kamunhu kwacho kakandirora kana action yekuita uchazviruza gribet ayayaya hmm. eh, ehoi eh, Hey, kubvira rinhi chikudza tatisijetora kwedu? I've got only two children and that's one chakara sengewo chamboita kuti unono kugadzira motikari ichii ukuri mudzogeza mota iyoyi because ndinoda kuenda shopping nevana vangu baba vako iwowo chakavafushira gore rakapera you are not my child wazvinzwa kana ona zvichikunetsa enda kumakuva kune gwara kuwako stop wasting my time ukurumidza Hey mom, how was the day? My day was fine. How was yours? Ah, mine was fine. Ko ndasangana nadaddy kutuckshop uko kuenda ah, baba ko ndatozovadzinga ini kuti bvai pano menge munotandara nevanhu munhu womurume anga aswera akatigoo pamba asi mama handini wachinombogaro nemudiwa wako ere besides from monday to friday vanonge vari kubasa ende munongoonana manheru chete haiwa munhu womurume ndiwo kubuda achienda kunotandara kwete zvokuswera ari pamba anofanira kufamba achinzwawo zviri kuitika munyika Ko iwe chibva waenda unondiisira kamazowe nemvura inonyatsotonhorera wangosvikira muromo wanaosvika nemukicheni asaona nzara sezvaunosiita everyday ah, ndamotengerwa sambuni kwasha wenyu tiri right
ndatozvikanganwa iye haana kupa here dhingi rambuya asi mamaka ndakatokujaidza ikaungu vakashata muziva andipake asi bva imazviregera hmm, ndanga ndatya kuti akuona agoregedza kukupa mari yedringi rangu ndoanonzi vakwasha hmm, remember asati amukwasha uyu ende muchatitadzisa kuroorwa imi mama ndachingoti mai vanoda mari plus muchatomutadzisa kuunganidza aiwa mukwasha mukoko haperi kudyiwa chibva waenda unoita zvandakuudza uko unondidirira drink infact